Jien kont ir-raġel li kulħadd kien jgħir għalih. Kmandant tal-armata Sirjana b'saħħitha, rispettat mis-sultan u mibżugħ mill-għedewwa. Ismi, Nagħman, kien ifisser qawwa u kuraġġ. Rebħa wara l-oħra, bnejt reputazzjoni li ma titeżżiżx. Jew hekk ħsibt. Id-destin, dejjem bla mistenni, iddeċieda li jilgħabli waħda kattiva. F'nofs il-glorja tal-battalji u l-ġieħ tal-unuri, għadu sieket daħal f'ħajti. Beda b'tikka, żgħira u insinifikanti. Injorajtha, mela. Wara kollox x'seta' jagħmel sinjal żgħir fuq il-ġilda ta' gwerrier bħali? Iżda dik it-tikka kienet biss il-bidu. Malajr bdew jidhru oħrajn. Il-ġilda tiegħi, qabel sinjal ta' saħħa, saret l-għaraqdu tiegħi. Id-dijanjosi kienet bla ħniena, ġdiem. L-istess marda li kienet tibdel l-irġiel f'nies mormija, li kienet teqred mhux biss il-ġisem, iżda ħajjiet sħaħ. Jien, Nagħman, dak li ma jintrebaħx, ġejt megħlub minn għadu li ma stajtx niġġieled b'xabla jew lanza. Il-pożizzjoni tiegħi, il-prestiġju, il-kisbiet, xejn minn dan ma kien jgħodd quddiem is-sentenza li l-ġdien kien qed jimponi. Il-biża' sar il-kumpann kostanti tiegħi. Biża' li ninkixef, li nitlif dak kollu li kont ksibt, li niġi mkeċċi mis-soċjetà li tant kienet tadorani. Kull jum kien ġlieda biex naħbi l-kundizzjoni tiegħi biex inżomm id-dehra ta' mexxej b'saħħtu u f'saħħtu. Imma għalkemm żmien stajt inżomm din il-farsa. Għalkemm żmien ġismi seta' jiflaħ qabel ma jaqa' għal kollox għall-marda. Dawn il-mistoqsijiet kienu jħabbtu moħħi, jisirquli l-irqad u s-sliem tiegħi. Kien f'dan il-mument ta' disperazzjoni li ġara l-mhux mistenni. Leħen mhux mistenni ġab xrara ta' tama f'ħajti mġarfa. U hekk bdiet storja li kienet se tibdel mhux biss id-destin tiegħi, imma l-essenza tiegħi stess. It-tama ġiet minn fejn l-inqas kont nistenna. Tfajla żagħżugħa Iżraelita, maqbuda f'waħda mill-ħarbiet tagħna, kienet taħdem għal marti. Kienet kwieta, effiċjenti, kważi inviżibbli fid-dar kbira tagħna. Iżda kien leħinha li biddel kollox. Jum minnhom, waqt li kont qed ninħeba fil-kamra tiegħi, nitqabad kontra l-uġigħ u d-disperazzjoni, smajt konversazzjoni. Iż-żagħżugħa kienet qed titkellem ma' marti bleħina mimli konvinzjoni tajt li kieku jien infittex il-profeta li kien f'Samarija, dan kien ifejjaqni mill-ġdiem. Kliema laqatni bħal sajjetta. Profeta f'Samarija? Xi ħadd kapaċi jfejjaq dak li ma jistax jitfejjaq? Għal mument, tlaqlaqt. Kif stajt nafda l-kliem ta' qaddejja barranija sempliċi? Iżda n-nuqqas ta' tama għandu l-qawwa li jġegħelna naqbdu mal-iċken ħjut ta' possibbiltà. U dik it-tfajla, bil-fidi soda tagħha, kienet offritli aktar minn ħajta, kienet tatni ħabel biex jiġbidni mill-abbiss. Ma damx ma qsamt din l-informazzjoni mas-Sultan tas-Sirja. Hu, meta ra t-tbatija tiegħi u apprezza s-servizzi tiegħi, ma qagħadx lura milli jappoġġjani. Malajr, ġiet organizzata spedizzjoni. Mgħobbi b'rigali u armat b'ittra mis-Sultan innifsu, tlaqt lejn l-Iżrael. Ma' kull pass lejn Samarija, ħassejt taħlita ta' ansjetà u stennija. Kien possibbli li f'art barranija, kont se nsib il-fejqan li pajjiżi stess ma setax joffrili. It-triq kienet twila u iebsa. Ġismi, imdgħajjef mill-marda, kien qed jilmenta kontra l-vjaġġ. Iżda r-rieda tiegħi kienet aktar b'saħħitha. Kont lest li naqsam deżert, nitla' muntanji, niffaċċja armati sħaħ jekk dan kien ifisser ċans ta' fejqan. Hekk kif konna mexjin, ma stajtx ma naħsibx fuq dik it-tfajla qaddejja. Min kienet? X'kien qed jagħtiha dik iċ-ċertezza kollha dwar dan il-profeta? U għaliex hi priġuniera, kellha tinkwieta dwar saħħet min qabadha? Dawn il-mistoqsijiet baqgħu miegħi tul il-vjaġġ kollu. Ftit kont naf li t-tweġibiet li kont se nsib kienu se jkunu ferm aktar profondi u jibhluni aktar milli qatt stajt nimmaġina. Ma' kull milli għaddejna, qalbi mtliet b'taħlita ta' biża' u tama. X'kien qed jistennieni f'Samarija? Kien dan se jkun it-tmiem tal-inkwiet tiegħi jew sempliċiment diżappunt ieħor f'ħajja li malajr kienet qed tinbidel f'traġedja? Il-wasla fl-Iżrael kienet immarkata b'taħlita ta' pompa u apprensjoni. Il-grupp tiegħi, mimli ġid u wirja ta' għana, kien qed jiġbed ħarsiet kurjużi u sospiżjużi kull fejn għaddejna. Jien, kmandant Sirjan f'art barranija, ħassejt it-toqol ta' kull ħarsa. Bl-ittra tas-Sultan tas-Sirja f'idi, ippreżentajt ruħi fil-palazz tas-Sultan tal-Iżrael. Il-mument kien wieħed ta' tensjoni. Wara kollox in-nazzjonijiet tagħna mhux dejjem kellhom relazzjonijiet tajbin. Ir-reazzjoni tas-sultan Iżraelita għall-preżenza tiegħi u għall-kontenut tal-ittra kienet waħda ta' xokk sħiħ. Qarrat ħwejġu, ġest drammatiku ta' dwejjaq. Jaqgħu jien Alla biex noqtol u nagħti l-ħajja, għajjat, konvint li l-miġja tiegħi kienet nassa, skuża biex tinbeda gwerra. Ir-reazzjoni tiegħu ħallietni mbellaħ. Kif setgħet it-tfittxija tiegħi għal fejqan tiġi interpretata bħala theddida? F'dak il-mument, ħassejt it-toqol tal-pożizzjoni tiegħi. Ma kontx biss raġel marid ifittex il-fejqan, imma simbolu ta' setgħa u politika. Il-preżenza tiegħi fl-Iżrael kienet iġġorr implikazzjonijiet li kienu jmorru lil hinn mill-inkwiet personali tiegħi. It-tensjoni fil-palazz kienet tista' tinħass. Jien, li ġejt infittex it-tama, issa sibt ruħi fiċ-ċentru ta' kriżi diplomatika potenzjali. Id-disperazzjoni bdiet tieħu kontroll fuqi. Kont għamilt żball billi ġejt? Kont ikkundannat mhux biss mill-marda, imma wkoll mit-tfittxija tiegħi stess għas-salvazzjoni. Kien f'dan il-mument ta' inċertezza li smajt b'Eliżew, il-profeta. Mhux permezz tal-kanali uffiċjali jew ta' rjalta, imma permezz ta' għajdut u taħdit minn taħt l-ilsien. Dan ir-raġel, kienu jgħidu, kellu s-setgħa li jagħmel il-mirakli. Mingħajr ma qatt naħsibha darbtejn, iddeċidejt li nfittxu. Ħallejt warajja l-kumdità u s-sigurtà tal-palazz tas-sultan, u għażilt li nimxi fi triq inqas grandjuża, imma potenzjalment aktar promettenti. Bil-grupp tiegħi mnaqqas, tlaqt lejn id-dar tal-profeta. Il-vjaġġ sad-dar ta' Eliżew kien taħlita ta' antiċipazzjoni u dubju. Ma' kull pass, kont nistaqsi lili nnifsi, dan ir-raġel kien kapaċi jagħmel dak li lanqas l-aktar fejjieqa magħrufa fis-Sirja ma rnexxielhom jagħmlu? Jew kont qed niġri wara illużjoni oħra, imħeġġeġ mid-disperazzjoni ta' raġel ikkundannat? Hekk kif bdejna nersqu lejn id-destinazzjoni tagħna, ħassejt qalbi tħabbat aktar mgħaġġel. Kont se niffaċċja mhux biss profeta, imma l-fidi tiegħi stess, il-preġudizzji tiegħi u, fuq kollox, it-tama tiegħi għall-fejqan. Wasalna għand Eliżew b'ħafna stennija. Jien, Nagħman, kmandant tal-armata Sirjana, kont lest biex ninxteħet quddiem dan il-profeta, nitolbu bl-umiltà kollha għall-intervent divin tiegħu. Immaġinajt merħba kbira, ċerimonja elaborata, xi ħaġa li tixraq lill-pożizzjoni tiegħi u s-serjetà tal-kundizzjoni tiegħi. Iżda dak li ġara wara sfida l-aspettattivi kollha tiegħi. Eliżew ma derx. Minflok, bgħatt messaġġier sempliċi għandi. Fil-bidu bqajt mistagħġeb. Kif azzarda dan il-profeta ma jilqanix personalment? Ma kienx jaf min kont jien? Il-messaġġier, bla ma takas l-indinjazzjoni tiegħi, għadda l-istruzzjonijiet ta' Eliżew, mur waħsel ruħek seba' darbit fix-xmara Ġordan. Ġildek titnadda fussir nadif. Bqajt iċċassat. Dan kollox? Naħsel ruħi f'xmara. Fejn kienu l-kliem mistiku, il-ġesti drammatiċi, it-talb ħerqan li kont qed nistenna. Dik derit li assurda kważi daħka. F'moħħi immaġinajt ix-xmajjar ta' Damasku, Labana u l-Farfar. Xmajjar maestużi magħrufa għall-ilma kristallin tagħhom. Żgur li kienu aqwa minn kwalunkwe nixxija fl-Iżrael. Jekk kelli ninħasel għaliex mhux filmijiet aktar nobli. Is-sempliċità tal-istruzzjoni offenditni profondament. Kont ivvjaġġajt distanza twila, ġibt rigali prezzjużi, stennejt fejqan mirakoluż. U dak kollu li rċevejt kien ordni biex ninħasel f'xmara barranija. Il-kburija miġruħa tiegħi tkellmet b'vuċi għolja. Ħassejtni mkasbar, irridikolat. Kif setgħet xi ħaġa daqshekk sempliċi tfejjaq marda daqshekk terribbli? Kont lest biex indur u mmur lura lejn is-Sirja, konvint li dan il-vjaġġ kollu ma kien xejn ħlief bluha kbira. F'dak il-mument, kont għami bir-rabja u d-diżappunt. Ma stajtx nara lil hinn mill-aspettattivi frustrati tiegħi. Ftit kont naf li dik l-istruzzjoni sempliċi, li tant irrabjatni, kienet se tkun il-punt ta' bidla fl-istorja tiegħi. Hemm kont, quddiem salib it-toroq. Minn naħa waħda, il-kburija miġruħa tiegħi u l-ideat prekonċetti tiegħi dwar kif kellu jiġi l-fejqan. Min-naħa l-oħra, struzzjoni sempliċi li sfidat dak kollu li kont nemmen. Id-deċiżjoni li kont se nieħu wara kienet se tibdel mhux biss id-destin tiegħi, Iżda l-fehma tiegħi dwar il-fidi, l-umiltà u l-qawwa vera tal-ubbidjenza. L-indinjazzjoni tiegħi kienet qed tiffor. Kif jazzarda dan il-profeta jittrattani b'tant nuqqas ta' kast? Jien, raġel ta' pożizzjoni u setgħa, imnaqqas biex insegwi struzzjonijiet daqshekk trivjali. Kont lest biex nitlaq, inħalli warajja dik l-art u l-wegħdiet vojta tagħha. Kien f'dak il-mument li intervjenew il-qaddejja tiegħi. Huma, li kienu qed jakkumpanjawni b'lealtà f'din it-tfittxija disprata għall-fejqan, azzardaw jikkonfrontaw ir-rabja tiegħi. B'vuċijiet kalmi, iżda sodi, huma indirizzawni u qalu, Sidi, kieku l-profeta kien qallek biex tagħmel xi ħaġa straordinarja, ma kontx tagħmilha. Kemm aktar issa li qallek biss, aħsel ruħek u ssir nadif? Kliemhom laqatni bħal daqqa żgura. L-għerf sempliċi ta' dawk l-irġiel, li tant drabi kont injorajt, issa kien qed jġegħelni niddubita mill-atteġġjament tiegħi stess. Kellhom raġun. Kieku Eliżew kien talabni biex nagħmel biċċa xogħol iebsa ħafna, kont ninxteħet għaliha mingħajr ma noqgħod naħsibha darbtejn. Għaliex, mela, kont qed nirreżisti xi ħaġa daqshekk sempliċi? F'dak il-waqt, ħassejt il-kburija tiegħi tinħall. Irrealizzajt kemm kont arroganti u dan ħakimni. Kont daqshekk iffissat fuq l-aspettattivi grandjużi tiegħi li kważi tlift taċ-ċans tal-fejqan minħabba r-ras ibsa tiegħi biss. L-umiltà, sensazzjoni kważi mhux magħrufa għalija, bdiet tieħu kontroll ta' ġismi. Indunajt li l-pożizzjoni tiegħi, l-istatus tiegħi, il-ġid tiegħi, xejn minn dan ma kien jimporta quddiem il-possibbiltà tal-fejqan. Kont biss raġel marid, iddisprat għall-għajnuna, kun xi jkun il-mod kif tiġi. B'qalbi tqila bil-mistħija, iżda fl-istess ħin ħafifa bil-perspettiva l-ġdida, iddeċidejt li nimxi fuq l-istruzzjonijiet ta' Eliżew. Mhux aktar bħala kmandant b'saħħtu jwettaq ordni, iżda bħala raġel umli jaċċetta rigal. It-triq sax-xmara Ġordan dehret bla tmiem. Kull pass kien battalja interna bejn l-antik jien, mimli kburija u preġudizzji, u r-raġel ġdid li kien qed jibda joħroġ, raġel kapaċi jaċċetta l-għajnuna u l-gwida minn sorsi mhux mistennija. Hekk kif kont qed nersaq lejn l-ilmijiet tal-Ġordan, ħassejt taħlita ta' biża' u tama. X'kien se jiġri meta ningħatas f'dawk l-ilmijiet? Kien dan se jkun it-tmiem tat-tbatija tiegħi jew sempliċement diżappunt ieħor f'lista twila ta' tentattivi falluti? Ftit kont naf li dik ix-xmara ma kinitx se taħsel biss ġildi, iżda wkoll ruħi, biddilni b'modi li qatt ma stajt nimmaġina. Hemm kont, fuq xatt ix-xmara Ġordan. L-ilma kien qed jiġri bil-mod, bla ma jaf bid-drama li kienet qed isseħħ fuq xtutu. B'qalbi tħabbat b'rata mgħaġġla u moħħi mimli dubji, ħadt l-ewwel pass ġol-ilma. L-ilma kien kiesaħ, f'kuntrast mas-sħana ta' ġismi bid-deni tal-marda. Ħadt nifs fond, niftakar fl-istruzzjonijiet ta' Eliżew, seba' għotjiet. Lanqas u lanqas aktar. L-ewwel għotja kienet eżitanti. Li tingħatas f'ilmijiet mhux magħrufa, f'art barranija, wara ordnijiet ta' profeta li lanqas biss kien laqani personalment, kollox deher bħal ġenn. Imma kont determinat li nkompli. It-tieni għotja. L-ilma dawwar ġismi kompletament. Għal mument qasir, ħassejt ruħi ħieles mill-piż tal-marda, qisu l-ilma seta' jaħsel mhux biss ġildi, imma anki l-biżgħat tiegħi. It-tielet, ir-raba', il-ħames għotja. Ma' kull għotja ħassejt bidla sottili. Mhux f'ġildi, li baqa' mmarkat bil-ġdien, imma f'ruħi. L-umiltà li kienet bdiet tikber fija issa żviluppat għal kollox. Is-sitt għotja. L-ansjetà laħħet il-quċċata tagħha. U jekk ma jiġri xejn? U jekk, wara s-seba' għotja, noħroġ għadni marid, għadni misħut? Il-biża' kważi pparalizzani, imma l-vuċi tal-qaddejja tiegħi daqqet f'moħħi, tħeġġiġni biex inkompli. Fl-aħħar, is-seba' għotja. Għalaqt għajnejja u tajt ruħi kompletament lil ilmijiet tal-Ġordan. F'dak il-mument, ma kontx aktar Nagħman, il-kmandant b'saħħtu. Kont biss raġel vulnerabbli u mimli tama, infittex il-fejqan u r-redenzjoni. Meta ħriġt tal-aħħar darba, xi ħaġa kienet inbidlet. Fil-bidu ma tsardajtx inħares. Imma mbagħad, bil-mod il-mod, ftaħt għajnejja u osservajt idejja. Il-ġilda, qabel mimlija tikek u feriti, issa kienet lixxa u b'saħħitha. Messejt wiċċi, dirgħajja, kullimkien, l-istess trasformazzjoni mirakoluża. L-emozzjoni ħakmetni. Id-dmugħ tal-ferħ u l-iskantament kien qed iqattar minn wiċċi, jitħallat mal-ilmijiet tal-Ġordan. Kont imfejjaq. Imfejjaq għal kollox. F'dak il-mument, fhimt li ma kinitx biss ġildi li kienet ġiet imfejqa. Xi ħaġa aktar profonda kienet seħħet. Il-kburija tiegħi, l-arroganza tiegħi, in-nuqqas ta' fidi tiegħi, dan kollu kien inħasel flimkien mal-marda tiegħi. Hemmhekk, fl-ilmijiet tal-Ġordan, mhux biss reġgħet lura saħħti, iżda skoprejt mod ġdid kif nara d-dinja u lili nnifsi. Il-fejqan li tant kont qed infittex ġie flimkien ma' trasformazzjoni li lanqas biss kont naf li kelli bżonn. Ħriġt mill-ilmijiet tal-Ġordan bħala bniedem imwieled mill-ġdid. Is-sensazzjoni ma setgħetx tiġi deskritta. Ġildi, qabel immarkata u mħassra bil-ġdiem, issa kienet qed tiddi bis-saħħa. Messejt wiċċi, dirgħajja, riġlejja, kullimkien sibt biss ġilda lixxa u b'saħħitha. Il-miraklu kien veru li tista' tmissu. Stajt inħossu, narah, immissu. Il-marda li għal tant żmien kienet qed tħabbatni, li kienet qed thedded mhux biss ħajti, iżda l-pożizzjoni u l-identità tiegħi, kienet għabet għal kollox. Ħarist lejn il-qaddejja tiegħi, li kienu qed josservaw mix-xatt tax-xmara b'espressjonijiet ta' għaġeb u ferħ. Wiċċhom kien jirrifletti l-istess skantament li kont qed inħoss jien. Ħadd minna ma azzarda jitkellem, nibżgħu li kwalunkwe kelma setgħet tkisser is-seħer ta' dak il-mument straordinarju. Ħriġt mill-ilma b'passi eżitanti, qisni kont qed nitgħallem nimxi mill-ġdid. B'xi mod, kien eżatt dan li kien qed jiġri. Kont qed nieħu l-ewwel passi f'ħajja ġdida, ħieles mhux biss mill-marda, iżda wkoll mill-ktajjen tal-kburija u l-arroganza li għal tant żmien kienu jżommuni lsir. L-emozzjoni ħakmetni. Waqajt għal rkubtejja fuq ix-xatt tax-xmara, bi dmugħi għat-tarbla waqfin minn wiċċi li kien għadu kif tfejjaq. Kien biki ta' serħan, ta' gratitudni, ta' ferħ pur. Iżda kien ukoll biki ta' dispjaċir għan-nuqqas ta' fidi inizjali tiegħi, għax kważi ħlejt din l-opportunità minħabba l-kburija bla sens tiegħi. F'dak il-mument, fhimt li kont irċevejt ħafna aktar mill-fejqan fiżiku. Kont għaddejt minn trasformazzjoni profonda, tiġid mhux biss tal-ġisem, iżda tar-ruħ. Il-ġdiem li kien qed jaffliġġini ma kienx biss marda tal-ġilda, kien simbolu tal-kundizzjoni spiritwali tiegħi, li minnha wkoll kont ġejt imfejjaq. Qomt bil-wieqfa, inħossni eħfef milli qatt ħassejt ruħi qabel. Il-piż tal-marda, tal-biża', tal-mistħija, kollox kien inħasel bl-ilmijiet tal-Ġordan. Minfloku, ħassejt gratitudni kbira u xewqa qawwija li mmur lura għand il-profeta Eliżew. Issa fhimt. Is-sempliċità tal-metodu tal-fejqan ma kinitx insult, kif ħsibt fil-bidu, iżda tagħlima profonda dwar il-fidi, l-ubbidjenza u l-umiltà. Eliżew ma kellux bżonn ġesti kbar jew ritwali elaborati. Il-qawwa tal-fejqan ma kinitx fl-att innifsu, iżda fil-fidi u l-ubbidjenza li bihom sar. B'qalbi mimlija bil-gratitudni u fehma ġdida tad-divin, ġbart il-grupp tiegħi. Kien wasal il-ħin biex immorru lura għand Eliżew, mhux aktar bħala kmandant b'saħħtu jfittex favuri, iżda bħala raġel umli profondament mibdul, ħerqan biex jesprimi l-gratitudni u l-fehma ġdida tiegħu. Meta wasalt, Eliżew laqani personalment. Il-ħarsa kalma tiegħu donna kienet qed tippenetra ruħi, qisu diġà kien jaf bit-trasformazzjoni li kont għaddejt minnha. Mingħajr eżitazzjoni, inxtħet quddiemu, ġest li kien ikun inkonċepibbli għalija biss ftit jiem qabel. Issa naf li m'hemmx Alla fid-dinja kollha, ħlief f'Iżrael, iddikjarajt, b'leħni miksur bl-emozzjoni. Il-kliem ħareġ minni b'konvinzjoni li qatt ma kont ħassejt qabel. F'dak il-mument, fhimt li l-fejqan tiegħi kien imur lil hinn mill-ġilda. Ruħi kienet intmesset, il-viżjoni tiegħi tad-dinja kienet inbidlet għal kollox. Offrejt lil Eliżew ir-rigali li kont ġibt, il-ġid li qabel kien jidher daqshekk importanti għalija. Imma l-profeta, b'ġentilezza soda, irrifjuta. Ir-rifjut tiegħu għallimni lezzjoni oħra prezzjuża, ir-rigal veru li kont irċevejt ma setax jinxtara jew jitħallas lura b'oġġetti materjali. Mimli b'determinazzjoni ġdida, għamilt wegħda solenni quddiem Eliżew u quddiem innifsi, minn llum 'il quddiem, mhux se noffri sagrifiċċju lil alla t'oħra, Lif lill-Mulej. Dan il-kliem immarka l-bidu ta' fażi ġdida f'ħajti, bidla fil-lealtà u fil-fidi. Iżda t-trasformazzjoni tiegħi kienet titlob aktar minn kliem. Hekk kif kont qed nipprepar biex nirritorna lejn is-Sirja, tlabtu lil Eliżew il-permess biex nieħu miegħi żewġ tabiet ta' ħamrija minn Iżrael. Ix-xewqa tiegħi kienet li noħloq biċċa art mqaddsa f'dari stess, Fakkira kostanti tal-miraklu li kont għaddejt minnu u tal-Alla li issa kont qed naqdi. Hekk kif kont qed insellem lil Eliżew, sibt dwar is-sekwenza straordinarja ta' ġrajjiet li kienu ġabuni s'hawn. It-tfajla żagħżugħa Iżraelita, li l-kliem tagħha kien beda t-tfittxija tiegħi għall-fejqan, il-qaddejja fidili li ħeġġuni nobdi l-istruzzjonijiet ta' Eliżew, l-ilmijiet tal-Ġordan li ħasslu mhux biss il-marda tiegħi, imma wkoll il-kburija tiegħi. Kull biċċa ta' dan il-puzzle jan divin kienet taqbel perfettament. L-istorja tiegħi, li kienet bdiet bħala tfittxija ddisprata għall-fejqan, saret xhieda tal-qawwa trasformattiva tal-fidi u l-ubbidjenza. Jien, Naaman, darba kmandant kburi, issa kont sirt qaddej umli ta' Alla li bilkemm kont naf, imma li kien biddel ħajti b'modi li qatt ma stajt nimmaġina. U hekk, bi gratitudni f'qalbi u għan ġdid f'ħajti, bdejt it-triq lura lejn id-dar, ħerqan li ngħix kuljum bħala xhieda tal-miraklu li kont għaddejt minnu fl-ilmijiet tal-Ġordan. Inġorr miegħi mhux biss it-tifkira tal-fejqan mirakoluż tiegħi, iżda wkoll ir-responsabbiltà li ngħix skont il-fidi l-ġdida li skoprejt. Kull jum huwa opportunità biex nonora d-don li rċevejt, biex inkun xhieda ħajja tal-qawwa tal-umiltà u l-ubbidjenza. Ħajti nbidlet għal dejjem u issa nkompli 'l quddiem b'qalb imġedda u missjoni ċara. Lilek li qed tisma' l-istorja tiegħi, inħallilek messaġġ ta' tama u stedina għar-riflessjoni. Jalla l-esperjenza tiegħi tista' tispira lil oħrajn biex ifittxu t-trasformazzjoni tagħhom stess, biex isibu fejqan mhux biss għall-ġisem, imma għar-ruħ. Jalla l-paċi u l-barka ta' Alla jkunu miegħek, bħalma huma miegħi. Sal-laqgħa li jmiss tagħna!